היינט האבן מיר דעם כבוד און פארגעניגן צו פרעזענטירן אן אינטערוויו מיט גענאדי עסטרייך. ער איז א געלערנטער אויפן געביט פון אידישער שפראך און ליטעראטור אין די לענדער פון געוועזענעם ראטנפארבאנד. ער איז א פראפעסאר אין NYU און האט געשריבן אן א שיעור ביכער און ארטיקלען אין פארשידענע ערטער, אין פארשידענע לשונות, רוסיש, אוקראיניש, ענגליש און אידיש, און אליין איז ער א געבוירענער אין אוקראינע וואס האט נאכאלץ משפחה דארטן. ער האט גערעדט פארגאנגענעם פרייטאג מיט אונזער מיטארבעטער שלום בענפעלדן, וואס איז אליין אן היסטאריקער און שטאמט פון אוקראינער אידן. איך האף אז איר וועט הנאה האבן פון אונזער פראגראם, און דערווייל ווינטשן מיר אייך א פרייליכן פורים, איבער אַכט טאגן וועלן מיר אביסל מער צייט אין אונזער פראגראם איבערגעבן דעם וויכטיגן ענין פון דעם יום טוב פורים. האט הנאה. ס'קען נישט געוואלט זיין א מער פאסיגן גאסט אויף אונזער פראגראם אין איצטיגן מאמענט ווי גענאדי עסטרייך וואס אויב איך האב גוט פארשטאנען זייט איר א געבוירענער אין זאפאראזשע?
יא, וואס איז איצט געווארן צום באדויערן א ווארט וואס איז אלעמען באקאנט, יא, שרעקליך פשוט, יא. שרעקליך, א פייער אין א נוקלעארע קראפט סטאנציע, דאס איז קען זיין א גרויסער אומגליק,
און פארשטייט זיך איר האט געוואוינט דאך אין מאסקווע, און אזוי אז און איר האט אידישע אינטערעסן גאר אסאך, איז וועלן מיר זיך פארלאזן אויף אייך אונז צו אריענטירן אין איצטיגן מאמענט וואס איז אזוי טראגיש און אזוי געפערליך.

בדויה, דער טאטע פון טיראספאל, דאס איז א מעשה פאר זיך, מען זאל זיך נישט אריינלאזן אין די טיראספאלער פראגע, אבער די מאמע האט כסדר גערעדט וועגן איר שטעטל, וועגן די פאגראמען, איז אוועק, דאנק גאט פאר די ערשטע וועלט מלחמה, אבער צוריקגעקומען, באזוכט איר שטעטל מיט פופצן יאר שפעטער,

פארבליבן אין זיכרון, אזוי צו זאגן, אינעם היסטארישן זיכרון, יא, ווי דער סארט פון פארשידענע אומגליקן, יא, אנהייבנדיג קודם כל, איך ווייס איצט, געדענקט עס בדרך כלל דער יונגער דור, עפעס איז דאס אויסגעמעקט געווארן, אזא נאמען ווי באכדעם כמעלניצקי, יא, וואו עס איז געווען, אבער איצט איז עפעס אוועק, איך ווייס פון מיין ערפארונג פון לערנען עס, זייער זעלטן זעה איך א סטודענט וואס רעאגירט אויף דעם נאמען איר, אבער פון דעסטוועגן איר ס'איז פארבליבן. און אוואדע זענען די פאגראמען פון, באזונדערס פונעם בירגער קריג, איר, באזונדערס פונעם יאר נײַנצן הונדערט נײַנצן, און ביי אסאך מענטשן, און ווען איך האב געשריבן פארשידענע זאכן, לאמיר זאגן ביי מיר איז עס ארויס דאכט זיך, אדער עס גייט ארויס, אן ארטיקל וועגן דעם הונגער וואס איז געווען אין אוקראינע אין די דרייסיגער יארן, אנהייב דרייסיגער יארן, וואס מען רופט איצט האלאדאמאר, איך האב זיך באטייליגט אין א קאנפערענץ וועגן דעם, און ווען איך האב געליינט די אידישע

איז דאס איז געווען אפגעשפיגלט אין אין דער אידישע פרעסע, אבער קיין ברעקל סימפאטיע איז ניט געווען. איר פארשטייט? ס'איז געווען אזוי נאכנאענט צו צו אט יענע שוידערליכע צייטן, יא, אז מען האט געזאגט, יא, אז זיי שטארבן, זיי שטארבן, יא, און נו, וואס, יא, און אזוי ווייטער.

ס'איז בכלל צו אידעליזירן א פאלק, אריינגערעכנט אונז אידן, איז דאס די לעצטע זאך, ווייל א פאלק איז א פאלק, א פאלק איז א, איך ווייס, אסאך מענטשן זענען דא אזעלכע און זענען דא אנדערע מענטשן, אבער איר פארשטייט, ס'איז פארגעקומען א פון איין זייט אן אינטערעסאנטע זאך, און איך בין נישט זיכער צי מיך האט עס באמערקט באמערקט פון אמעריקע און פון בכלל אסאך מענטשן, די זאך איז אז ווען מען האט אפגעברעקלט פון אוקריינע קרים, וואס איז געשען מיט וויפיל מיט אכט יאר צוריק יא ווען רוסלאנד האט פאקטיש פארכאפט ס'איז געווען א מאמענט א שווערע מאמענט אין דער געשיכטע פון אוקריינע אן איבערקערעניש און אזוי ווייטער און רוסלאנד ווי א טייערער שכן האט עס אויסגענוצט פשוט אויסגענוצט יא און אפגעברעקלט קרים.

האט זיך געגאסן אויף דער רוסישער טעלעוויזיע ממש בלאטע, בלאטע אויף אוקריינע, טאג טעג, גלייך ווי קיין אנדערע צרות האט דאס לאנד ניט געהאט, איך מיין רוסלאנד, קיין אנדערע פראבלעמען. איך קוק עס ניט, אבער פון מאל צו מאל, מיט א, איך ווייס, א ביסל א מאזאכיסטישע אינטערעס, פלעג איך יא א קוק טאן אויף דעם. ס'איז געווען שוידערליך. אלעמאל איז דאס געווען אז די אוקריינער זענען אלע נאציסטן, יא, אז גלייך ווי אין רוסלאנד זענען נישט געווען אזעלכע, פארשטייט, אז אלס איז דאס דאס איז קאנצענטרירט אין אזא קאנצערטירטע פארט די נאציסטן, און און בכלל שרעקליכע מענטשן, און און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער, עס איז געווען א דערנידערונג, די גאנצע צייט א דערנידערונג פון די אוקריינער.

האט מען געשאפן אזא ארט א בילד פון אוקריינע פאר די אויגן פון די רוסן, און גלייכצייטיג האבן די אוקריינער אין משך פון די אכט יאר זיך אנגעפילט מיט אזא מיט אזא שנאה פארשטייט פון דעם פון דער טאג טעגליכער דערנידערונג.

און איך האב געוואוינט און דעם זאפאריזשיא אדער אויף רוסיש איז דאס געווען זאפאראזשיא, ווייל די שטעט אין אדער געגענט אין אדער געגענט וואו איך האב געוואוינט האבן גערעדט רוסיש פאקטיש, און די דערפער האבן גערעדט אוקריינעש, דאס איז געווען אזוי צוטיילט. אוודאי האט יעדער איינער וואס איז אויסגעוואקסן אין אוקריינע געקענט אוקרייניש, ניט אומבאדינגט צו רעדן, יא, עפעס אזוי א זאך נאר, אבער צו פארשטיין, איך האב געלערנט אוקרייניש ווי יעדער איינער, איך האב פארענדיגט א רוסישע שול, יא, אבער די רוסישע שול איז געווען צען יאר, און אין משך פון ניין יאר פאראלעל האבן מיר געלערנט די אוקריינישע פראכט די ליטעראטור, אזוי אז איצט מיט א היפשן איבעררייס שליס איך איין די אוקריינישע טעלעוויזיע און איך פארשטיי אלס עס ווי אויף רוסיש ווי איך ווייס אויף אידיש און אזוי ווייטער איך פארשטיי עס אזוי אז קיין פראבלעם איז ניט געווען, גאנץ אפט איז דער שמועס געווען אזוי אז איין מענטש האט גערעדט אוקרייניש דער צווייטער האט גערעדט רוסיש און יעדער איינער האט פארשטאנען איינער דעם אנדערן אבער איצט זע איך אז אוקריינערס איז ממש אריין אינעם לעבן, ווייל צוויי דורות האבן פארענדיגט די שולן אויף אוקריינערס, האבן געארבעט אויף אוקריינערס, האבן איך ווייס אלס איז אויף אוקריינערס, אוודאי האבן, און איך האב אפילו געטראפן ווען איך בין געווען אויף א קאנפערענץ, איך האב געזען יונגע מענטשן וואס קענען ניט קיין רוסיש, מען רעדט זיך צונויף ווייל איך ווייס מען קען נישט פראכן זיין פון דעסטוועגן אזעלכע וואס וועגן אויב די טעמע איז נישט זייער קאמפליצירט אויב מיר רעדן נישט וועגן איך ווייס פילאזאפישע טעמעס יא אבער אזעלכע פשוטע אוודאי קען מען זיך צונויף רעדן יא אבער אבער פאקטיש קענען זיי נישט רוסיש יא ס'איז עפעס אנדערש און די פראך, און אויב איר האט שנאה צו דעם וואס זיי האבן געזען מצד רוסלאנד האט פון זיי געשאפן, צוזאמען מיט אנדערע זאכן, געשאפן עפעס א נאצי וועלכע באמאן כעת ווען די רוסס הייבן אן אלס איצט רעדן אז ס'איז געווען קינסטליך געמאכט, צונויפגעשטוקעוועט פארשידענע טעריטאריעס און אנגערופן אוקריינע. און א געוויסן זין איז דאס אזוי געווען. די איך געדענק ווי די מזרח די אוקריינער פון מזרח האבן נישט שטארק געהאלטן פון די מערב'דיגע און די מערב'דיגע האבן געקוקט קרום אויף די מזרח'דיגע און אזוי ווייטער זענען פארשידענע פארשידענע געשיכטעס אפילו אוקריינע'ס קלינגט אנדערש יא און צומאל ס'איז ווי כ'ווייס ליטוואקעס מיט די פויליש כ'ווייס להבדיל יא עפעס אזוי יא אבער אבער איצט זעה איך אז ס'איז ס'איז געווארן עפעס א נאצי, און דער פאראדאקס איז אז דאס איז געשען אין א היפשער מאס א דאנק אזוי צו זאגן א דאנק רוסלאנד, איר פארשטייט, א דאנק דעם רעזשים. אזוי אז ס'זעט אויס איצט אז ווען פוטין און זיינע אייאטן און די קאפ מענטשן יא ווען זיך האבן פלאנירט אט די גאנצע אפעראציע האבן זיי ניט אויסגערעכנט ס'איז א גאנצע רשימה פון דעם וואס זיך האבן ניט אויף וואס זיך האבן ניט אויסגערעכנט ערשטנס האבן זיי זיך ניט אויסגערעכנט אויף דעם אז די אוקריינער וועלן זיך שלאגן, אז דאס וועט זיין ניט אזוי ווי מיט אכט יאר צוריק, וואס מיך האט אריינגעשלונגען קרעם און שוין, פששש, גיך, יא, און אז זיי וועלן זיך שלאגן, דאס האבן זיי ניט אויסגערעכנט. צווייטנס, האבן זיי זיכער איבערגעשאצט זייער אייגענע ארמיי. איך ווייס דאך אין רוסלאנד, מיר דערציילט, איך ווייס באבע מייז איז עס געווען מער שטארק, איך ווייס עלס, איר זעט מען אז ס'איז ניט אזוי, ס'איז אינדערעמעסן ניט אזוי. דריטנס, וואס כ'האב ניט פארשטאנען, ווייל די גאנצע צייט איז דאך די מערב'דיגע וועלט געווען צעבוצקעט, אייראפע איז געווען אביסל צובוצקעט מיט אמעריקע, אמעריקע האט געהאט טענות צו אייראפע, און אפילו אין אייראפע איך ווייס דאס און יענס, איך ווייס חשבונות, חשבונות, און זענען געווען לענדער און בלייבן לענדער וואס זענען געווען מער פריינטליך צו רוסלאנד, איך ווייס אונגארן, איטאליע איז מער פריינטליך און אזוי ווייטער. אבער איצט זעהן מיר אז אז מערב איז עפעס מערב, יא, די מערב'דיגע וועלט, ווען באקומט זיך אז אז אז פוטין האט געמאכט צוויי זאכן, איין זאך ער האט קאנסאלידירט די אוקריינע, און די צווייטע זאך וואס ער האט קאנסאלידירט די מערב'דיגע וועלט פאקטיש, און איצט. אריינשטעכן ביי אמעריקע.
יא, יא, אריינגערעכנט אוודאי, אריינגערעכנט אמעריקע, קאנאדע, איך ווייס, און קאנאדע איז בכלל גאר, איז פאר זיי אוקריינע איז באזונדערס וויכטיג, ווייל זיי האבן אזא אזא היבשע צאל אוקריינער דארט, אבער יא, דאס איז די מערב'דיגע, די מערב'דיגע וועלט, אבער אפילו יאפאן, איר פארשטייט, ס'איז יא, אלע, אלע צוזאמען, יא. די שווייץ.
אלע, אלע, אלע, יא, יא, אלע פאקטיש, אזוי איז.

וואס אין רוסלאנד איז אפילו נישט ערלויבט אנצורופן דאס ווי מלחמה, ס'איז פשוט א ספעציעלע אפעראציע, ספעציעלע אפעראציע, און דעם תרגום הלשון וואס זיי נוצן דארטן, אבער אין אוקריינע איז דאס דאס וואס איז אין דער רוסישער טראדיציע איז די פאטערלענדישע מלחמה. פארשטייט דאס איז געווען די ערשטע פאטערלענדישע מלחמה איז געווען אין ניינצן אנהייב ניינצן יארהונדערט מיט די פראנצויזן יא די נאפאלעאנישע דערנאך איז געווען וואס מען רופט די די גרויסע פאטערלענדישע מלחמה איז אויף א אדער חלק פון דער צווייטער וועלט מלחמה און איצט איז אזוי מען פארשטייט די פעלקער זענען פון דעסטוועגן זיי זיי זיצן אויף דעם זעלבן היסטארישן יסוד און ווען איך הער די אוקריינישע טעלעוויזיע ס'איז ממש ווי א פאראדאקס וואס איך הער אלעמאל אלוזיעס צו דער רוסישער געשיכטע, איר פארשטייט? דאס איז, מיר וועלן האלטן קיעוו, אבער אפילו אויב מיר וועלן ניט איינהאלטן, וועט עס זיין אזוי ווי, און זיי פארופן זיך אויף קוטוזעוון, וואס האט אנגעפירט מיט דער רוסישער ארמיי, איך ווייס דעמאלט ניט, יא, איר פארשטייט, די אוקריינער פארופן זיך אויף קוטוזעוון.

ס'איז פאר איך ווייס דאס איז א צוגעטראכטע זאך פון אלכסנדר ניעווסקי קיינער ווייסט נישט ווער דער מענטש איז אינדערוועמעס נישט געווען אבער ס'איז געווען אזא פילם זייער א באקאנטער סאוועטישער פילם יא ווייסט דער אלכסנדר ניעווסקי און דארטן ציטירט ער אלכסנדר ניעווסקי פארשטייט ס'איז ס'איז פון דעסטוועגן ס'איז פאקטיש א בירגער קריג אין א גרויסער מאס איז דאס א בירגער קריג ווייל דאס זענען מענטשן פונעם זעלבן שניט, פאקטיש יא היסטאריש נאך דעם זעלבן אבער איצט זענען זיי שונאים און און ביי מיר אוודאי צערייסט זיך דאס הארץ פאר די אוקריינער מיינע קרובים פריינט און אזוי ובכלל וואס קומט דארטן פאר און איך וועל זאגן דעם אמת ביי מיר טוט וויי דאס הארץ אויך פאר מיינע רוסישע פריינט און חברים און קרובים.

ממש ווי זיין בילד, מען האט זיי איינגערעדט, איינגעטענה'ט, אז און און זיי שרייבן וועגן דעם, זיי נעמען דאס שוין אן ווי ווי איך ווייס, ריין אמת, יא, אז אז מיר דארפן באפרייען די אוקריינער פון די נאציסטן, אז דאס איז ווי איך ווייס, אז דאס שלאגן זיך מיט זיי, שלאגן זיך מיט די אוקריינער, אבער אינדערעמעסן שלאגן זיי זיך מיט די אמעריקאנער. ער פארשטייט ווייל אוקריינע איז עפעס ווי איך ווייס אזא ווי א פארשט א פארפאסט א פארפאסט פון די יא פון די אמעריקאנע אזוי דאס איז ממש א טראגעדיע וואס און אוודאי אז די שלעקליכסטע זאך איר פארשטייט, פון מיינע פריינד רוסישע האבן זיי מיר ערקלערט אז פארגעסן איך בין אוועקגעפארן פון רוסלאנד אויך שוין ביפאר איז מיט אזוי מיט מער ווי מיט דרייסיג יאר צוריק און און זיי האבן מיר ערקלערט אז זייער אסאך מענטשן אריינגערעכנט אסאך פון מיינע פריינד האבן זיך איינגערעדט אז פוטין און די גאנצע כאלאסטריא ארום פוטינען זענען ציניקער אז זיך האבן אנגעגנב'עט מיליאנען אדער ביליאנען יא און אז דאס איינציגע וואס זיי ווילן איז פשוט דאס מען זאל דאס אלס ביי זיי נישט צונעמען יא און זיי דערציילן עפעס מעשה'ס איך ווייס וואס אבער אינדערעמעסן אז אז אז זיי ווילן אזוי צו זאגן איינהאלטן אויף די גאנצע באלעבאטישקייט זייערע יא. און אויפגעבויעט אזא סיסטעם כדי אפצוהיטן אט די גאנצע באלעבאטישקייט, אבער איצט זעען מיר אז ס'איז ניט אזוי, און אונז זעען דאס אז ס'איז דערצו נאך, ס'איז ניט ציניש, ס'איז ציניש אין א געוויסן זין, אבער ס'איז נאך ערגער, ווייל דאס איז אידעאלאגיש. פארשטייט? ווייל אין דער אמת'ן פארלירן זיי די הויך, ער איז געווען א מיליאנער און ער בלייבט מיט גארנישט, יא, עפעס וואס עפעס, איך פארשטיי, אדער מיט אסאך ווייניגער געלט, און אזוי אז ס'איז אויך אידעאלאגיש, ס'איז עפעס וואס די אידעי, אדער שוביניסטישע אידעי פון גרויס רוסלאנד, אז מען דארף ווידעראמאל, דאס הייסט אז מען קוקט פון אויבן אראפ אויף אלע פעלקער וואס זענען פריער געווען אין דער רוסישער אימפעריע, אז דאס זענען עפעס קליינטשיגע איך ווייס וואס האלב אנטוויקלטע פעלקער, אבער רוסלאנד איז עפעס אנדערש, יא די רוסן זענען אנדערש, און מען דארף זיי ארייננעמען ווידעראמאל, ווידעראמאל ארייננעמען און אזוי צו זאגן באלעבאטעווען אזוי ווי פריער איז דאס געווען אין די ראמאנאווס צייטן, אין די צייטן פון די רוסישע אימפעריע. ס'איז שרעקליך אפילו צו טראכטן און צו רעדן וועגן דעם אינעם איין און צוואנציגסטן יאר הונדערט, אבער דאס איז ווי מ'זאגט א מעדיצינישער פאקט. געוויסע מענטשן זאגן אז ס'איז געווען א טעות וואס נאכדעם ווי ס'איז זיך צעפאלן דער סאוועטן פארבאנד האט מען מיט נאטא, די גרעניץ פון נאטא גערוקט נאנט צו רוסלאנד און די געוועזענע סאטעליטן לענדער, און דאס האט געשטערט די מעגליכקייט אז ס'זאלן זיין פיינטליכע באציאונגען צווישן רוסלאנד און דעם מערב, ווי טראכט איר וועגן דעם? איר פארשטייט, איך בין דאך ניט אין די פאליטישע זאכן, איך בין א היסטאריקער מער יא, אז עס אין אימיצער וואס איז ס'איז אזוי, איך מיין אז אז דאס איז געווען ריכטיג, איר פארשטייט, ווייל ס'איז געווען פון דעסטוועגן פאר רוסלאנד איז געווען אזוי, אדער צו ווערן א טייל פון דער מערבדיקער ציוויליזאציע, און ביי מאנכעפ, איך מיין ביי מאנכעפ נאך דעם סוף, ביי מאנכעפ נאך דעם סוף פונעם סאוועטן פארבאנד, אויף די ערשטע צייט, האט עס אויסגעזען אזוי, אז אז רוסלאנד גיסט זיך אריין, ווייל ס'איז פון דעסטוועגן א פאלק מיט אן אייראפעאישער, איך ווייס, בילדונג, און אייראפעישער קולטור און מיט אייראפעישע איך ווייס וואס, אבער און אז דאס ווערט א טייל פון דער מערבדיקער וועלט איז, אבער יענע האבן גלייך געוואלט ווערן א טייל פון דער מערבדיקער, ארא קודם כל די באלטישע לענדער, יא אוודאי, איך רעד שוין ניט וועגן פוילן, אונגארן, רומעניע, אוודאי האבן זיי געוואלט זיך אריינגיסן גלייך. איך גלייב ניט אַז פֿון סאַמע אָנהייב אָן איז די אידעע, איך ווייס ניט וועגן פּוילן, פּוילן און רוסלאַנד האָט אַלטע חשבונות, ס'איז דאָ עפּעס אַן אַנדער זאַך, אָבער אַז עפּעס אַ, איך ווייס, אַ בולגאַריע, וואָס איז היסטאָריש זייער פֿריינטלעך אַלע מאָל געווען, די דײַטשן האָבן אַפֿילו ניט, ניט געשטופּט זיי צו זיך שלאָגן מיט די רוסן, יאָ,

ס'איז געווען, נאכאמאל איך ווייס נישט צו ס'איז געווען און רוב אבער קודם כל האבן זיי געוואלט ווערן אדער פארפעסטיגן אפילו, נישט ווערן זיך האבן געהאלטן אז זיי זענען שוין אייראפעיש פון לאנג, אבער פארפעסטיגן זייער אייראפעישקייט, יא, און אייראפעישקייט איז איז וואס איז דאס? אריין אין אין אייראפע יא, אין די פארשידענע ארגאניזאציעס, איך זאג נאכאמאל איך איך בין גאר ניט זיכער אז ביי אלעמען איז דאס געלעגן אין קאפ אז מען פארט זיך פארטיידיגן פון רוסלאנד. אבער אז רוסלאנד לאזט זיך אויס נאך אדער עס האט זיך עס איז קלאר געווארן שפעטער אז אז רוסלאנד האט זיך געהאלטן פון דעסטוועגן באזונדער אז עס איז אנדערש עס איז העכער איר פארשטייט די גאנצע פראפאגאנדע וואס עס גיסט זיך אין רוסלאנד אז זיי זענען העכער אז עס איז ניט די קארומפירטע מערב'דיגע וועלט מיט די פארשיידענע ווילדע זאכן וואס זיי האבן, אלס איז דאך איבערגעטריבן דארטן אין דער פראפאגאנדע, אז די מערב'דיגע וועלט איז גאר, ס'גייט אונטער, יא, די גאנצע סאוועטישע פראפאגאנדע איז געווען אז ס'איז די מערב'דיגע וועלט האלט אין איין אונטערגיין, יא, און זיך האבן דאס אלס אונטערגעכאפט, יא, און ס'גייט ווייטער, ס'גייט אונטער, מיר זעען העכער, מיר זעען שענער, מיר האבן כ'ווייס וואס, טשייקאווסקי, פושקין, און וואס איז דארטן ביי די מערב'דיגע און אזוי ווייטער, יא. אזוי אז זיי זענען פשוט ניט אריין, און ביי מאנכע איז דאס געווען פשוט ניט אריין, אבער דערנאך איז דאס געווארן אלס מער און מער באזונדער, אזוי אז איך מיין אז סוף כל סוף האט זיך באקומען אז אט די אט לענדער וואס האבן באוויזן אריינגיין אין נאטא, איך ווייס אז דאס איז זייער מזל. זייער מזל פארשטייט ער אז זיי זענען אריין זענען איז בשותפות מיט אנדערע און דאס מאכט זיי שטארקער, און די וואס זענען די ברעקלעך וואס זענען פארבליבן, מאלדאווע לאמיר זאגן יא, אדער גרוזיע, וועגן אוקריינע איז שוין אפגערעדט יא, יא אבער דאס זענען דאס איז אויף צרות, און אוקריינע נאך מער, מען האט דאך אוקריינע האט מען דאך אפגענארט, אוקריינע, איך רעד שוין וועגן דעם ווי מען האט צוגעגנבעט אט די אט געגנטן, יא, קרים און דאנבאס, א חוץ דעם האט מען דאך זיך, עס איז געווען דאך א צונויפגערעכנטקייט וואס עס איז ווי אן אפמאך אונטערגעשריבן אין בודאפעשט אז אז אוקריינע וועט ליקווידירן אט די אט די שרעקליכע געווער, יא, וואס איז ביי זיי געווען, די נוקלעארע איז ביי זיי געווען דאך, איר פארשטייט, אבער מען האט געזאגט אז שוין, איר ליקווידירט עס, און מיר גאראנטירן אייך די גרענעצן, און שוין, און ער בלייבט. דער סוף איז געווען אז אז כאמט האט ליקווידירט, און וואו זעען די גרענעצן, און און און וואו איז, וואו זעען זיי פארזיכערט, איר פארשטייט? איך האב זיי פשוט אפגעלאזט.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמאן. ענד דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן.
האט הנאה!

ס'זעט ניט אויס אַזוי. אַוודאי זענען דאָ העראָישע מענטשן, יאָ, ניט נאָר יונגע, זענען פאַראַן אויך ניט-יונגע מענטשן, וואָס גייען אַרויס, מען אַרעסטירט זיי, יאָ, מען האַלט זיי, אָבער דאָס איז פון דעסט, איר פאַרשטייט, מיך האָט אַזוי פאַרדרייט דאָרטן, און אָט די, איך האָב געזאָגט, אַז אין משך פון אַכט יאָר האָט מען געשאַפן אָט אַזאַ שרעקלעך בילד פון אוקראַיִנע, יאָ, אָבער גלייכצייטיג האָט מען געשאַפן אַנדערע זאַכן. און האט זיך צוגעגרייט, און האט ליקווידירט אלע אלע מענטשן וואס האבן געקענט אנפירן מיט עפעס א פראטעסט, נאוואלני זיצט ערגעץ יא, און און אנדערע האט מען עטליכע מענטשן האט מען געהארגעט פשוט, און אנדערע האט מען עפעס א קוועטש געטון אויף זיי און און זיי זענען אוועק געפארן יא, ארויס געפארן, מען האט אויך ביסלעכווייז ביסלעכווייז ליקווידירט

דער פארנעם איז אן אנדערע און אזוי ווייטער, אבער אין אין ווייסרוסלאנד. און ס'האט אויסגעזען א אט אט אט אט וועט ער פאלן, יא, א נעכטיגער טאג, א נעכטיגער טאג, ער האלט זיך, יא, די אריינגעזעצט אין תפיסות און אזוי ווייטער, ווידעראמאל ארויסגעטריבן פון לאנד, אדער זיי זענען אליין אוועקגעפארן, און שוין. איר פארשטייט? איך ווייס ניט, איך וויל ניט, איך וויל ניט גיין אזוי ווייטער ווי זאגן, אייניקע זאגן אז דאס איז אין דער נשמה פונעם רוסישן פאלק, אדער ווייסט וואס, איך גלייב ניט אין אזעלכע זאכן. אבער, אבער עפעס, עפעס איז דארטן אין דער קולטור, ווייל גלייכצייטיג זענען דא די זעלבע רוסן וואס גייען ארויס און זענען גרייט מען זאל זיי כאפן, מען זאל זיי ארעסטירן,

ס'קען זיין א שרעקליכע סוף, ס'קען זיין א שרעקליכע, איר פארשטייט אז מ'ציטערט דאך, מ'וויל ניט אריינקריכן אין אוקריינע ווייל דאס קען דאך פירן צו דער דריטער וועלט מלחמה, ווייל דעמאלט מ'קריכט נאך אריין מיט עפעס איין פינגער, יא, און דאס וועט זיך שוין, בפרט נאך אז די די געשיכטע לערנט אונז יא, אבער די געשיכטע לערנט און די איצטיגע צייט דערמאנט אונז אלעמאל אז ס'איז דאך ביי פוטין דא דאך די שרעקליכע זאך וואס ער קען א קוועטש טאן יא, א קוועטש טאן און עפעס וועט ארויספליען יא. יא.
לאמיר צוריקגיין אביסל צום אידישן מאמענט. כ'וויל עפעס דערמאנען פון מיין מאמע'ס שטעטל, נאט איך האב געפונען א בילד, א פאטא, פון א פלאקאט, דאס הייסט א בילבאורד אויף ענגליש, וואס איינער א איד האט אויפגעשטעלט אין מיין מאמע'ס שטעטל, מסתמא צען יאר צוריק, איך ווייס נישט צו דאס שטייט נאך, וואס באשרייבט וואס ס'איז פארגעקומען אין דעם שטעטל ווען ס'איז אריין מיט די דייטשן אדער אפשר נאך פאר די דייטשן, די אוקריינישע מיליץ פון מערב אוקריינע, זיי האבן ווידער געעפנט די צערקווע און גלייך געשאסן הונדערט אידן, און דער וואס האט געשאפן דעם פלאקאט זאגט אז ער איז אלט דעמאלט געווען אלט צען יאר און ער האט געדארפט שלעפן די מעשים צום אידישן בית עולם.

און איך זאג נישט אז מען דארף דאס פארגעסן, אבער איך מיין אז מען דארף אויך געדענקען נישט נאר אז אוקריינע האט שרעקליך געליטן פון די סאוועטן, און פאר די סאוועטן אויך, אפילו אין די צייטן פון כמעלניצקי זענען די אוקריינער פויערים געווען פאקטיש שקלאפן, דאס ווייסט איר מסתמא בעסער פאר מיר. אבער מען דארף געדענקען אז ס'איז געווען די קולטור ליגע אין קיעוו, ס'האט געבליהט דעמאלטס די אידישע קולטור, און פארשטייט זיך דער פרעזידענט זאוואלני וואס איז געווארן א וועלט פיגור, אויסערגעווענליך א קאמיקער, אן אקטיאר וואס איז געווארן, ס'איז אזוי ווי א קאמעדיע פאר זיך, אבער די קאמעדיע איז א טראגעדיע. וואס זאלן אידן טראכטן אין איצטיגן מאמענט? איז דא א צוקונפט פאר אידן אין אוקריינע? איז דא א אידישער מאמענט אין דעם אידישן אין דער איצטיגער טראגעדיע? איך בין עטליכע מאל געווען אין אוקריינע אין די יארן, נישט צופיל, יא. איך בין געווען מער מאל אין רוסלאנד, אין מאסקווע, אין די ארכיוון און אזוי ווייטער. קאנפערענצן, אבער עטליכע מאל בין איך געווען אין אוקריינע, אריינגערעכנט אויך צוויי מאל אפילו אין מיין היימשטאט הי. איר פארשטייט, ס'איז שווער, ס'איז שווער צו זאגן. ס'איז זיכער, יעדער איינער האט זיך גע'חידוש'ט מיט זעלענסקי וואס. א קאמיקער אבער מיך האט אים ערנסט אויסגעוועלט פרעזידענט און אריינגערעכנט ווייל ס'איז אויך זייער וויכטיג אריינגערעכנט די געגנטן וואס מען האלט טראדיציאנעל יא אז זענען מער אנטיסעמיטיש יא אדער די מערב'דיגע געגנטן יא אבער

אמעריקע וואס שייך דער באפעלקערונג איז בדרך כלל איז דער קאנטאקט צווישן די אמעריקאנער אידן און די ישראל'דיגע משפחות, מען פארט איינער צו דעם אנדערן, מען פארט אין ישיבה, מען זוכט א שידוך, איר ווייסט ווי ס'איז, איך ווייס טוריסטן און אזוי ווייטער. וואס שייך דער ניט אידישער אמעריקאנער באפעלקערונג? פארן זיי אויך, אבער גאנץ אפט איז דאס עפעס א עפעס א קריסטליכע גרופע און עפעס אנדערש, יא ס'איז ניט פארבונדן אזוי דירעקט מיט דירעקטע קאנטאקטן מיט דער ישראלדיקער באפעלקערונג, יא ס'איז מיט ישראל מיט מיט מיט דער געשיכטע מיט איך ווייס פארשידענע זאכן אין רוסלאנד און אין אוקריינע

עפעס א דרייסיג פראצענט, איך ווייס נישט, עפעס אזא אפשאצונג, זענען זיי איך ווייס אינגאנצן ניט אידן אדער ניט אינגאנצן אידן, לאמיר זאגן אזוי, יא? און די אידן וואס זענען אוועקגעפארן זענען געווען אסאך מער אקולטורירט איידער די אמעריקאנער אידן בדרך כלל, יא? ניט, ניט, װער איז געװען דאָרטן פֿרום? װער איז, איר פֿאַרשטײט, װער איז, װער איז געװען? און ד תּוספֿות האָט געמײנט, אַז װען זײ זײַנען אַװעקגעפֿאָרן, זײַנען פֿאַרבליבן גוטע פֿרײַנד, אוקראַיִנער, רוסן, איך װײס, מאָלדאַװאַנער און אַזױ װײַטער. און גאַנץ אָפֿט איז דאָס אױך מיט די, מיט די משפּחות פֿאַרבונדן. איך װײס, עס איז אַװעקגעפֿאָרן, ער איז אַ ייִד, זי איז ניט קײן ייִדישע, אָבער איר משפּחה איז ערגעץ און אַזױ װײַטער. אזוי אז די קאנטאקטן זענען געווארן אן און מענטשן פלעגן פארן איינער צום אנדערן נישט צו קוקן אויב זיי האבן געקוקט אויך אויף דער ארכיטעקטור אויף די היסטארישע זאכן אבער מען פלעגט פארן איינער צום אנדערן און און איך געדענק אז פון איך האב זיך גע'חידוש'ט אז פון ישראל קיין אוקריינע פלעגן פלעגט מען פליען אין זיבן דאכציך אדער צען שטעט. דירעקט, איר פארשטייט? דער קאנטאקט איז געווען א געוואלדיגע. קיין וויזעס האט מען שוין ניט געפאדערט, איר פארשטייט? ס'איז געווען אהין און צוריק. אזוי אז דאס האט געשאפן עפעס אן אנדער אן אנדער באצוג. און ס'איז זייער אינטערעסאנט אז ישראל האט פארנומען א וויכטיגע ארט אין דעם אין דעם בילד וואס וואס ביי די אוקריינער, ביי די רוסן, אזוי ווייטער, האט זיך געשאפן. ישראל צו ישראל פארדינט עס אדער נישט איז אן אנדערע זאך, אדער לאמיר זאגן אז ישראל האט געהאט דעם שם און האט דאכט זיך די שם דאס לאנד מיט א מעדיצין איינע אין דער וועלט, אזוי אז ס'קראצט זיך עפעס, טוט וויי עפעס, און אויב מ'האט געלט פארט מען קיין ישראל אוודאי. איך געדענק ווען ס'איז געווען די מעשה אין טשערנאביל האט מען געשיקט דאקטוירים.
יא, געשיקט יא. אבער אבער טשערנאביל איז א שרעקליכע ארט, אבער פשוט עפעס יא איז פארט מען אויב מען האט געלט וואוהין צו פארן. קיין ישראל בפרט נאך אז דער דאקטער רעדט דארט רוסיש און די קראנקן שוועסטער רעדט רוסיש און שוין יא אזוי מיר טאקינג לינגוויסטיש ס'האט זיך אפילו געשאפן אט אזא וואס מען האט אנגערופן דער מעדיצינישער טוריזם. און מיט פשוט ישראל איז אויך א לאנד מיט אן ארמיי איינע אין דער וועלט און עפעס אזעלכע זאכן יא און ישראל איז אין ישראל און ישראל דאס האט אוודאי צוגעגעבן עפעס גיט א קוק אין קיעוו אין מאסק זענען געווען עפעס זאכן דא און דארטן אבער בדרך כלל איך האב געזען איך בין געווען אויף א קאנפערענץ אין קיעוו און מיר האבן געוואוינט אינעם חוף פון א שול יא, קיינער טוט אונז נישט ס'איז יא גייען אידן און אזוי ווייטער, קיינעם און אידן וואס מ'זעט אז זיי זענען אידן איך מיין פרומע אידן איך ווייס אז עס איז געווען עפעס אמאל אפאר מאל, אבער דו האסט אמאל אפאר מאל קען מען געפינען אזעלכע פאלן אין אמעריקע אויך, יא ס'איז געווען נארמאל, אין מאסקווע האט מען אויפגעבויעט, די ליבאוויטשער האבן אויפגעבויעט דארטן א גאנצע אימפעריע, פארשטייט. מיט שולן, איך מיין שולן וואו מען לערנט, און שולן וואו מען דאווענט, און רעסטאראנען, כשר'ע רעסטאראנען, מיר זענען אריין איך געדענק אין עפעס א קראם אין מאסקווע, זאגט מיין ווייב גיב נאר א קוק, מען פארקויפט פארשידענע מילכיגע זאכן אויף וועלכע ס'איז שטייט געשריבן א באזונדערע פירמע, טעריע דער מילכיגער אויף רוסיש. אזוי ווי דער מילכיגער, איר פארשטייט? ס'איז געלאזט כ'האב דערנאך האב איך שוין געפונען אין אין אינטערנעט אז ס'איז דא א גאנצע אדער ס'איז געווען דעמאלט א גאנצע פירמע וואס האט אויסגעארבעט אזעלכע זאכן הינטער מאסקווע, כשר'ע, איר פארשטייט? איר פארשטייט? ס'איז ס'איז געווען דאס האט געשפילט אויך א ראלע. ס'איז ניט געווען שיין און ס'איז ניט געווען קיין פראפאגאנדע פון אויבן.

אבער אבער אפיציעל חס וחלילה ס'איז דער ליבאוויטשער אנפירער איז געווען אזוי צו צו פוטינען עס האבן זיך נאר ניט געקושט דאכט זיך אבער אזוי איז דאס געווען איר פארשטייט אזוי איך מיין אז דאס האט געשפילט א ראלע. ווייטער קען ער נאך קען איך פשוט אויסטראכטן מיר ווייל אפשר איז די די לאגע איז געווען אזוי שווער אז אפשר איך האט זיך געדרייט אינעם קאפ אז נאר א איד קען זיך אויסדרייען פון דעם, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, דאס איז איך זאג דאך אז ווען מען האט געטראכט אז אפשר קען ישראל זיין דער פארמיטלער צווישן רוסלאנד יא, מען האט גערעדט וועגן דעם אויך לעצטנס, אבער דערווייל איז דאס ניטא, יא, אבער יא, מען האט גערעדט, יא, יא, יא, און אפילו אבראמאוויטש'ן האט מען עפעס צוגעצויגן צו דער מעשה, איך ווייס נישט צו ער טויגט זיך אויס אויף אזעלכע זאכן, איך גלייב נישט, אבער יא, יא, דאס איז אז אז די אידן קענען ווייל איר פארשטייט די אידן האבן געמאכט משוגענע געלט אייניגע איך ווייס געציילטע אידן האבן געמאכט סאו ווען ווען מען קוקט אויף די רשימה פון די באזונדערס רייכע אידן מענטשן פון פון אוקריינע זענען ס'רוב פון זיי אידן.
איך ווייס, ס'טוט אביסל וויי אז מ. אביסל, יא, אביסל, יא, יא. אזוי איז, און, און, און מ'האט געעפענט אסאך אידישע שולן, פארשידענע אידישע שולן, גאר פרומע ווייניג, אבער מער איז דאס פשוט אז, אז פון סוכנות גיבט מען צו אביסל געלט, נאך ארט

זעכצן אין רוסלאנד ווייזן ווי אין רוסלאנד זעכצן טויזנט ניט אידן וואס האבן אנגערופן אנגעוויזן אז זיי קענען היברעיש. זאגט ער איך בין געזעסן און געקוקט אויף דעם פון מיינע נעמסער דאס יאר. נו זאגט ער איין זאך לייגט זיך אויפן שכל אז איר ווייסט דאך א היפשע צאל מענטשן זענען אוועקגעפארן קיין ישראל און א טייל האבן זיך אומגעקערט אויף א וויילע צו אויף שטענדיג, אסאך מענטשן ס'איז שווער צו זאגן וואו זיי וואוינען אינצווישן, זיך האבן א רוסישן פאס און א ישראל'דיגן, א רוסישן און אוקראינישן, א אהין און אהער, יא דאס איז איין זאך, אינצווישן זעהן ווי מיר האבן שוין געזאגט זענען דא אויך געמישטע אויך משפחות, אבער פון דעסטן ניט אזויפיל, ער טענה'ט און איך גלייב אז ער איז גערעכט.

זיך לערנען. און וואס לערנט מען אין אידישער שול אחוץ אנדערע זאכן? לערנט מען העברעיש אויך. יא. אזוי איז, איר פארשטייט, ס'איז ס'איז ס'איז א משוגענע וועלט איצט, יא, אזוי. איר זאגט אז די איינציגע שול וואו מען לערנט אויף אידיש איז אין אומאן. אפשר, אפשר. איז דא א קינדער שול פאר די די וואס בלייבן אין אומאן, די די די. די ברסלב'ער, יא, די ברסלב'ער, יא. אפשר, אפשר. נו, ווער קען, ווער קען וויסן מעהר? האסט עפעס וואס צו פרעגן, צוצוגעבן? גענאדי, איר זייט דאך א פארשטייער פונעם לעצטן דור פון סאוועטיש היימלאנד, און דאס איז א טראנסנאציאנאלע גרופע איצט, איר האט קאנטאקט מיט די אנדערע פון דער גרופע, צו איז דא א דורכשניטליכער צוגאנג צו דעם קריזיס? נו, יא, אוודאי בין איך קאנטאקט, דער קאנטאקט קען זיין זייער נאענט, מיר זענען אלטע און זייער נאענטע פריינט ווי מיט באריס סאנדלער, אזוי אז מיר רעדן איך ווייס וואס זייער אפט, און כ'האב היינט גערעדט מיט אים אינדערפרי, אוודאי אז מיר זעען ווי מ'זאגט, איך וויל קאלקירן די ענגלישע פראזע, מיר זעען אויף דעם זעלבן זייטל, איר פארשטייט, אין דעם זין, און אין אסאך אנדערע זינען. נעכטן איז ביי מיר געווען ווי א גאסט, ער איז ניט אינגאנצן פון סאוועטיש יונגען, ער איז אינגער אביסל, בער קאטלערמאן, ער איז א פראפעסאר אין בר אילן פון אידישע זאכן, אוואדע, אוואדע און אוואדע, איר גלייבט ניט, איך האב ניט געמאכט קיין, איך האב ניט אויסגעפרעגט, איר פארשטייט, דער עלטערער דור איז שוין אינגאנצן ניטא, מיר זענען שוין דער עלטערער דור נעבעך, איר, אזוי אז דער עלטערער דור איז אוועק, און דער אינגערער איז יא עפעס פארבונדן אזוי אדער אנדערש, איך ווייס ניט, איך ווייס ניט, דאס איז, ס'פארדריסט מיך וואס איך זע דא אין ברוקלין וואו איך וואוין, טיילווייז יעדנפאלס, ווייל איך וואוין אויך אין ענגלאנד, אז. אפילו צווישן דער רוסישער אידישער אימיגראציע, דער רוסיש שפראכיגער אידישער אימיגראציע, און אפשר איז דאס אונטער דער השפעה פון דער טעלעוויזיע וואס שטייט ביי זיי ערגעץ אין א ווינקל, זענען דא ניט ווייניק אזעלכע, איך ווייס ניט צי דאס איז די מערהייט צי ניט, וואס וואס זענען אויף דעם זעלבן זייטל ווי די רוסישע פראפאגאנדע. איר פארשטייט? און דאס פארדריסט, דאס פארדריסט געוואלדיג. זענען דא עפעס מענטשן וואס זענען אינצווישן, וואס זענען פון דעסטוועגן ניט אינגאנצן אזוי, אבער זיך האבן זיך איינגערעדט עפעס זאכן אז ביידע צדדים זענען שולדיג, און און די מערב'דיגע וועלט איז דערצו אויך שולדיג, און אוודאי אז וואלט איך הער עס אלעמאל.

פלעיט. צו מיינט איר אז די לעצטע סקאנדאל מיט זאלענסקי און טראמפ האט געהאט אן השפעה אויף אדער אויף פוטין'ס צוגאנג צו דעם אדער אויף דעם גאנצן קריזיס בכלל? איך ווייס נישט, מיר זענען דא זייער אסאך טעאריעס, דאס איז אזא טעאריע האב איך נישט געהערט, ס'איז דא א טעאריע

ער איז אינגאנצן אפגעריסן פונעם לעבן, ער איז איצט ערגעץ יו ט דארטן אויף דער לבנה, יא, און דארטן אויף דער לבנה האט ער, האט דאס אלץ וואס איז ביי אים איז פריער געווען, איז געווארן נאך שטארקער און נאך ווילדער, איר פארשטייט? ס'איז אזא טעאריע, איך ווייס נישט, ס'קלינגט עפעס אינטערעסאנט, יא, אבער אט אזא טעאריע. אבער אינדערנסטיגע די פארשטייסט ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס איך האב ממש געלאכט צווישן די וואס זענען אריינגעפאלן אונטער די סאנקציעס איז פאראן איינער וואס איז א איד אדער האלבע איד יעדנפאלס ער האלט זיך פאר א אידן סאלאוויאוו א ווילדע א ווילדע ס'איז בכלל אדער פון די פראפאגאנדיסטן אויף דער טעלעוויזיע איז ער אפשר דער ערגסטער יא א איד. און ווען מען האט אים אריין געשטעלט אין די רשימה פון די פון די שיינע יאטן יא וואס זענען אונטער די סאקסן האט ער גלייך געזאגט דאס איז ווייל איך בין א איד. פארשטייט אזוי אז אט האט ער א אידישע זאך. אפשר קען דאס זיין די לעצטע פראגע פון מיין זייט, אבער אויף דער מאמע'ס צד שטאם איך פון קארפאטישע אידן, און ווי איר ווייסט אוודאי איז איז טראנסקארפאטיע, זאקארפאטסקא אבלאסט, געווארן א טייל פון סאוועטן-פארבאנד און איצט איז דאס א טייל פון אוקראינע, און אבער זיי זענען אביסל אן אנדער טייל פון אוקראינע, אבער מען הערט ווייניג וועגן זיי, און מער ווי א מיליאן מענטשן וואוינען דארט, אויב איך האב נישט קיין טעות. וואס האלט איר וועגן דעם, אדער פון א אידישן קוק-ווינקל אדער בכלל? וועגן דער געשיכטע און וועגן דעם פאליטיק. זיי זענען טאקע אנדערש, און זיך האלטן זיך פאר, ניט אינגאנצן, זיי האלטן זיך ניט פאר אוקריינער, יא, ס'איז עפעס אנדערש, גאנץ אפט איז די משפחה רעדט אוקריינעש און אונגאריש, דאך איז דאס נאר צעטיילט, און ס'איז עפעס אנדערש, און דארטן זענען געווען אויך אונגארישע שולן, יא, און אזוי, ביי מיר איז געווען א שכן אין אקספארד. פון יענע מקומות יא, וואס ווערט גערעדט ווען ער האט גערעדט רוסיש וואלט עס געקלונגען אינגאנצן אוקרייניש יא, אבער ער האט זיך ניט געהאלטן פאר אן אוקריינער, און ער איז געווארן ווען רוסלאנד מיט אוקריינע האבן זיך צוקריגט יא, ער איז געווארן א חסיד נאר פון רוסלאנד, און ער האט מיר געזאגט אז דארט נאר אז מיר זעהן אנדערש אז אז זיי קענען ניט אנקוקן אט די אט די אוקריינער פון לעמבערג און אזוי איך ווייס ניט דאס איז ניט מיין ניט מיין סחורה אזוי אז איך דערצייל דאס מער ווי אן אנעקדאט פון איין מענטשן יא אז אבער ער האט געטענה'ט אז זיי זעהן אנדערש אז דאס איז דאס איז אדער אוקריינישער נאציאנאליזם אדער וואס וואס און און אז זיי זענען נענטער צו צו רוסלאנד און אוודאי צו אונגארן יא עפעס אזוי דאס איז אלעס וואס איך ווייס אבער איר זענט גערעכט אז דאס איז א מעשה פאר זיך דו האסט מיר געמייסערט. לאמיר נישט פארגעסן, מיר האבן אנגעהויבן מיט מיינע טאטע מאמע, לאמיר נישט פארגעסן צו ראספעל.
ראספעל אויך האט מיר געמייסערט. א צווייטע טראנסניסטריע, געווען א טראנסניסטריע ביי די רומענישע פאשיסטן, און איצט איז דא א נייע טראנסניסטריע. דאס איז אן אנדערע.
זי קען נאך שפילן עפעס א ראלע איצט. איך זע, לויט דער מאפע קען מען זען אז דארטן קען זיין א רוסישע באזע קעגן מערב. איצט איז ווען מאלדאווע, איך האב נאר געליינט, האט אנגעגעבן מען זאל זיי אויך נעמען אין אייראפע, האבן זיי גלייך געזאגט שוין מיר טיילן זיך אפ אינגאנצן, מיר זענען אינגאנצן, זיי זענען כמעט אינגאנצן אפגעטיילט, אבער איצט אז שוין אז מיר מיר גייען ניט אריין האט שוין מיר, דאס קען שמעקן מיט אן אייער מלחמה אדער מיט עפעס א טייל פון דער גאנצער. פון וואנעט דער גאנצער געשיכטע. מיין טאטע איז פון טיראספאל אוועק קיין אדעס ווי א יונגערמאן און מ'האט מיר געזאגט אז און איך בין געווען אין אדעס ביי די משפחה, מיין טאטענ'ס משפחה האט יא איבערגעלעבט די מלחמה איז געווען עוואקואירט פון אדעס אבער איך געדענק דיין טאטע פלעגט רעדן וועגן חרסונא גובערניע. וואס אדעסע איז אין חרסון אויף גובערניע? ווי קומט חרסון צו אדעסע? איצט זע איך, חרסון איז אויך א וויכטיגע שטאט, און ניקאלייעוו, די אלע נעמען וואס איך האב געהערט ווי א קינד זענען איצט אין אין די נייעס. די ווייסט איך האב לעצטענס גערעדט זי איז אמאל געווען ניט קיין סטודענטקע אבער איך האב אנגעפירט מיט איר ארבעט פון אוקריינע און און איך האב גערעדט מיט איר אין אין אין סקייפ יא און זי נער שרעקליך און עפעס און זי האט מיר געזעגט געזאגט נאר א יונגע פרוי און זי פארנעמט זיך טאקע מיט מיט די אומאנער חסידים יא מיט די וואט עווער זאכן און און און זי זאגט איר ווייסט איך איך האב וועגן דעם אלץ געליינט אין די ביכער, אבער איך וויל ניט וואוינען, איך וויל ניט לעבן אין א בוך. אבער איר פארשטייט, דאס איז די שרעקלעכע זאך, איך וויל ניט, איך וויל ניט לעבן אין א בוך. און פאר מיר האט עס געמאכט, אויף מיר האט עס געמאכט עפעס אזא איינדרוק, ווייל איך האב געמערקט, געמיינט דאך ניט עפעס א ראמאנטיש בוך, אבער עפעס א שרעקלעך בוך, איר פארשטייט, דאס איז. יא. נו, לאמיר האפן אז ס'וועט זיך ענדיגן נישט אזוי שלעכט. לאמיר הערן נאר גוטע בשורות פון גענאדי עסטרייכער, א באזונדערש ביי אייער משפחה, זאל זיין געזונט און שלום. איך ווינטש אייך אל דאס גוטס און א שענעם דאנק, און שלום אויך, א ישר כח. א דאנק. א גרויסע כבוד און א גרויסע פארגעניגן.